Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum se nitkellmu fuq l-espressjoni interessanti Int ġej bil-brejku? Waqt li fit-tieni parti se nitkellmu dwar it-toponimu taħt il-bejt u l-etimoloġija tal-kelma bejt f'dal-kuntest. Il-lingwa mhix biss mezz ta' komunikazzjoni li tgħinna nikkomunikaw ma' xulxin bl-aktar mod mexxej. Kultant jaf tkun ftit inkejjuża, nebbiexa jew sigrieta. Intom ġieli smajtu bil-brejku u mill-espressjoni li noħorġu minnha int ġej bil-brejku? Kif se niskopru dalwaqt, il-Brejku huwa lingwa sigrieta jew tip ta' djalett misterjuż li kien jintuża fil-villaġġ tal-Għarb f'Għawdex. Din il-forma ta' komunikazzjoni kienet tinqeda bi kliem u frażijiet partikolari u kienet tintuża mir-residenti biex jitkellmu bejniethom mingħajr ma jinftehmu minn persuni li jiġu minn barra r-raħal. Tistgħu timmaġinaw mela l-frustrazzjoni li kienu jħossu dawn in-nies li kienu jżuru l-għarb? Tfakkarni f'meta nsifer f'pajjiż barrani u nħossni fil-poter għax ħaddieħor ma jkunx jista' jifhem il-lingwa Maltija. F'dal-każ mela, il-lingwa tkun qisha logħba li min joħloqha juża biex taqdi funzjonijiet speċifiċi. U la qed insemmu l-idea tal-lingwa bħala logħba, ma nistax ma niftakarx f'dawk il-frażijiet jew sentenzi li jintużaw biex jeżaminaw jekk idurlek x'sew il-sienek. Bil-Malti, insejħulhom tawiċ lil sien, waqt li bl-Ingliż tongue twisters. Is-sigrit tagħhom ikun fil-ħsejjes ripetuti li jistgħu jfixklu lis-semmiħ ngħidu aħna, l-użu kontinwu tal-ħost fis-sentenza, Toni tana tani tina, talli tajtu tuta tajba. Talli tajtu tuta tajba, Toni tana tani tina. Jew mur ġib lil xi barrani li jbati biex ilissen il-ħost tal-q, jipprova jgħid din. Qaluli li qalaw qlajja, li lu għallaqi, qatt fil-għalqa tal-qali. Jaqli u jilaq il-qaq li qala' bl-għaraq ta' għaqlu. Ħudu nota tagħhom ejja u provaw għajduhom. Lura għal brejku. Qabel nisimgħu lil Bradley Kakija jagħtina aktar informazzjoni fuq din lingwa sigrieta u fuq l-etimoloġija ta' din l-espressjoni, tajjeb infakru li din il-lingwa ma kinitx tinkiteb, iżda ddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra permezz tal-fomm. Hija ħasra li matul iż-żmien dil-lingwa kważi ntilfet għal kollox, għax kienet taqdi funzjoni partikolari importanti. Żgur, però, li l-Brejku jibqa' mnaqqax fil-wirt kulturali Għawdxi għall-kreattività tiegħu fil-ħolqien u fil-ħeffa fit-tlissin ta' varjetà oħra tal-lingwa tagħna. L-espressjoni inġej bil-brejku eh, m'għandix taqsam mal-karozzi u l-brejkijiet propjament. Il-brejku mod sigriet kif jitħattu bejnietom xi għawċinu mhuwiex fenomenu riċenti laqas. Allura fis-seklu 19 il-missjunarju eh, Ingliż Anglikan u kol kittieb u stampatur eh, George Percy Badger li għamil żmien jgħix Malta rrit jinvestika raġuni għaliex Fin-naħat tal-Għarb Għawdex il-Malti mitkellem mhux biss kien djalettali iżda kien ukoll jitgħawweġ b'tali mod li s-sillabi tal-kliem kienu jinqalbu. U nstab li dawk li kienu jippronunzjaw il-kliem b'dan il-mod x'aktarx kienu xi individwi mhux xi ħaġa ġenerali għall-kotra tar-raħal. E, Immorru aktar lura, Michel Anton Vassalli wkoll kien irrefera għal Brejku, għaliex meta żar Għawdex biex jiġbor il-kliem għad-dizzjunarju rrimarka li fl-Għarb kienu jitkellmu b'ċertu kliem stramb. Bil-Brejku frażi bħal fejn toqgħod illum issir nef ottok muli jew int għandek mara tiġi ramadennek intej? U jekk inti staqsi immorru jien u inti, kellim tal-brejk u minflok se jgħidha u rumu ngħid u inti, u meta n-nies tal-arb kienu jitilgħu ir-rabat biex biegħu t-tqiq jew il-bizzilla, kienu jitkellmu b'dan il-lingwaġġ sigriet biex ma jiftemux. Allura s-sigriet tiegħu ehm, huwa sempliċi, l-iktar ma taġġel biex titkellmu, iktar ma tinftehimx. Hawn min isostni wkoll li kien lingwaġġ li jintuża bħala ċajta qisu ħaġa moħġaġa li tqanqal il-kurżità u b'xi mod trid tipprova tara kif se taqbad il-kaptu tagħha. Issa l-kelma brejku fiha nfisha ġejja mill-isqalli brajku li ġejja mit-Taljan ebrajku, jiġifieri ebrajk, li l-lingwa semitika antika li llum hija l-lingwa uffiċjali tal-Iżrael. Maż-żmien il-brejku qisu qed jisfaxxa, iżda frażi bħal in ġej bil-brejku għadha tintuża meta xi ħadd jibda jikkumplika ħafna l-affarijiet tant li ma jibqax jagħmel sens. Hemm anke l-espressjoni min jimxi bil-brejku ma jasal imkien, jiġifieri jekk tikkumplika kollox wisq tispiċċa ma tasal imkien. Issa l-brejku hawnhekk qed ifakkarna kif il-lingwa mhux Mhijiex biss għodda għall-komunikazzjoni, imma hija wkoll logħba. Ġugarell li qisu l-bniedem iħobb jara kif se jaqbad jgħawġu u jilgħab bih sa ma jiġi jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. La semmejna lil Għawdex bix-xieraq immorru sal-gżira Għawdxija u nanalizzaw l-etimoloġija taż-żona msejħa bħala ta' taħt il-bejt. Simon Salafia f'din ir-rokna se jkun qiegħed isemmi xi ismijiet fit-toponomastika Maltija li fihom il-kelma bejt. Qatt tgħaddielkom minn moħħkom għalfejn ngħidu tiela sa fuq il-bejt u mhux tiela ġol-bejt jew tiela fil-bejt? Simili bħal ma ngħidu tiela fil-kamra tas-sodda jew dieħel ġol-kamra tal-banju. Ir-raġuni hija li l-kelma bejt qabel kellha tifsira differenti. Dik li llum insejħulha d-dar Missirijietna fl-imgħoddi kienu jgħidulha l-bejt, appuntu għax bejt kienet tfisser dar. Tant hu hekk li mill-kelma bejt noħorġu d-diminuttiv tagħha bejta, li hija d-dar żgħira fejn ibejtu l-għasafar, in-naħal, iż-żnażan u insetti jew annimali oħra. Illum għadek tisma' lil min jgħid li hawn min joqgħod ġo daqsxejn ta' bejta, jiġifieri ġo dar żgħira ħafna. B'mod metaforiku, tisma' wkoll min jgħidlek li żona partikolari hija bejta tal-ħallelin. Sforz kemm tkun qisha d-dar fejn il-kriminali spiss jiffrekwentawha. Donnhom joqogħdu fiha. Għal xi ħadd ħafif u ma fih xejn, spiss tisma' lil min jgħidlek li qisu għasfur tal-bejt. Nagħlaq b'qawl marbut mal-plural tal-kelma bejt, li għalkemm mhux daqshekk popolari, il-validità tiegħu għadha tista' tinħass. Il-Malti jgħid, Bin-nhar fuq il-bjut u bil-lejl taħli ż-żjut. Din tingħad għal min iberbaq il-ħin matul il-ġurnata, waqt li fil-għaxija u jew matul il-lejl jipprova jpatti għal għemilu billi jibqa' mqajjem. Tlaqna nisimgħu l-aħħar rokna għall-programm tal-lum.
Illum ħa nispjegaw kelma li aħna nafuha, però matul iż-żmien din it-tifsira tagħha imbidlet kien hemm bdil fit-tifsira tagħha dik li bl-Ingliż ngħidula semantic shift. Semantic shift. Il-kelma li ħan nispjegaw hija bejt. Eh? Illum nafmu meta ngħidu bejt Fejn ikun hemm xi ħadd li jista' jonxor il-ħwejjeġ, jitla' fuq id-dar, ovvjament fuq id-dar fejn joqgħod, u jitla' biex jonxor il-ħwejjeġ fuq il-bejt. Imma mingħajr ma nkunu qegħdin nirrealizzaw meta qed ngħidu nitilgħu fuq il-bejt, aħna nkunu qegħdin nitilgħu fuq id-dar, fuq il-post fejn ngħixu. Għax jekk dak li jkun ikollu ftit eh, għarfien tal-arbi, il-kelma house bl-Ingliż jew dar bil-Malti hija bejt. Il-plural ta' bejt huwa bjut. Din il-kelma hija komuni ħafna fil-toponomastika Maltija, imma it-tifsira tagħha hija dar, mhijiex jiġifieri fejn il-mara tad-dar tonxor il-ħwejjeġ. U għandna ħafna postijiet, pereżempju f'Għawdex għandna ta' wara l-bejt ta' fuq. Jiġifieri l-għalqa jkun jisimha ta' wara l-bejt, jiġifieri ta' wara d-dar. Imma l-għalqa fejn qed nirreferi huwa iktar floli, allura tiġi ta' fuq. Għandna pereżempju post ieħor Għawdex dawn huma kollha ppubblikati fil-ktieb l-ewwel volum li għandi jiena ta' wara l-bejt Iż-Żejra. Għaliex Iż-Żejra femminil? Għax qed nirreferu pereżempju għall-għalqa ta' wara l-bejt Iż-Żejra. Għandna wkoll Għawdex ta' wara l-bejt tas-Soru pereżempju, eżempju iktar ċar minn hekk il-bejt tas-Soru, id-dar tas-Soru. Però dal-aħħar sibt post Għawdex li huwa aktar interessanti ta' taħt il-bejt. Issa, Din ma tfissirx eżatt ta' taħt id-dar, imma għax l-għalqa li qed nirreferu għaliha hija fiktar baxxa mid fejn qiegħda mibnija id-dar, mela ta' taħt id-dar. Hija interessanti illi hija dokumentata bħala bħala toponimu. F'Malta sibt żewġ toponimi illi juru ċar u tond li hija tfisser dar ta' bejt il-bilbla. Issa tgħid li bilbla x'inhi? Umbagħad sibt ukoll fl-istess post in-naħa ta' ħażebbuċ ta' bejt il-birbra. Il-bejt id-dar ta' persuna li kienet berbera li nafu fiċċert li anka l-Malti għandu xi kliem berberu. Ġifri dan it-toponimi għandhom daw is-seħer għax qed juruk informazzjoni mill-nisel tal-kelma, mill-etimoloġija tal-kelma. Jiena kważi ċert, għax eh, publikajta fil-rivista fil l-accent, illi fejn hemm tal-bilbla jew tal-bilbli qed nirreferu tal-berberi eh, li tija ġan Franġiska Bera wiet il-berberi u koll bejn ħazzebbuċ u eh, s-siġġiwi.